פרוז'ין ספעסיפיק איז נישט קאמפליקעיטעד ווייל כ'האב נישט קיין מושג וואס איך דארף שמעקן. פארוואס? ווייל די טרויבן וואקסן אין די זעלבע וויניארד, דאס האט ער געקאכט מיט איין רעסעפי? נאו יו שוד נעווער נאו וואט די ווארד גארט מינס באט דזשאסט טו עקספלעין די וועי די סמעל ווארקס, גארטי. סאו, אונז האמיר גערעדט פאריגע מאל, האסט מיר מסביר געווען וועגן זיס, טרוקן, די פיעלס געבן אריין, יא? איך וויל דיר פרעגן עפעס אנדערש, היינט לעבט מען א סאסייעטי ווי יעדער איינער דארף עסטעבלישן אז ער איז קול, און איך רעד אפילו ביי די גוים, זיי קומען אריין מיט ריזיגע שאלס, די האסט אמאל געזען די ניו יארק גוים? די משוגע ריזיגע גלעזער, יא? אזוי ווי חיים'ל. עטס קענט זיך איינמאל. יא, יעדער איינער טרייט צו זיין עקסטרע. פארוואס? ווייל יעדער וויל זיך אריינלייגן אז ער. איך וויל דו זאלסט מיינען איך בין א היפי. אקעי. סאו כ'גיי מיך אנטון ווי א משוגענע היפי אפילו עס מאכט נישט קיין סענס. יא? אזוי ווי איך זאג אלץ, איינער וואס גייט מיט א ברייטע וויבעריט און בלעק ענד ווייט גלעזער, ער וויל דיך געבן א מעסעדזש. יא? איך וויל ווען דו קוקסט אויף מיר זאלסטו דעטערמינען האלב די סטארי. רייט? אזוי ווי די חסידים וואס גייען מיט די שאל, עפעס וויל ער דיר זאגן. חבר'ס טרינקן וויין, מען סווערלט עס, מען שטופט אריין די נאז אינעווייניג, מען שמעקט, און נאכדעם סופט מען. שעפעלע, וואס ווילסטו דא? ווייסט איך מיין, איך ווייס דו ווילסט איך זאל מיך איינרעדן דו פארשטייסט אין וויין, באט זיי מיר מסביר דאס, וואס דאס שמעקן, דאס דרייען. איך גיי דא פרובירן צו טון מיט דיר, איך גיי דיך נישט קאנווינסן. רייט.
קאנווינסן, מען קען רעדן, איך וועל זאגן, איטס אידער יו גאנא ביי איט, ספעשעלי די וויוער, אידער דער גאנא ביי איט אר נאט ביי איט, רייט? איך גיי דיך לייגן צו די טעסט, איך גיי אויפמאכן אפאר באטלעך וויין, נעכטן האט מען מער גערעדט, טודעי ווער גאנא דא מאר סייענס, מיר גיימער נעמען באטלעך וויין, מיר גיימער טעסטן, איך גיי דיך לאזן מאכן די ארבעט, איך גיי סעלעקטן סערטען וויין וואס איך מיין איז גוט זיך אויסצולערנען העסט קענען כאפן די זאך גרינג, באט איך גיי דיך לאזן טון די ארבעט. סאו די ערשטע זאך איז איך גיי נעמען איז א שענען בלאנק. שענען בלאנק איז וואס? א טרויבן? שענען בלאנק אה האסט דיך שוין עפעס אויסגעלערנט, איז א ווייסע טרויב, ס'איז די נאמען פון די טרויב. לערן אויס פארן עולם וויאזוי מען עפנט א וויין באטל, די קארק זאל נישט בלייבן אינעווייניג. מ'לייגט עס קודם כל די מעסער, לייגט מען אונטער דעם האלדז. אונטער די האלדז, רייט.

עסט אראפ די פויל אז ס'זאל נישט קריגן אז די וויין זאל נישט קריגן קיין. אזוי ווי אז מ'האט יעצט אפגעשוירן א אינגל זאל נישט זען קיין גוים. אה.
יא.
אקעי סאו דאס ווען מ'רעדט פון סייט טיפיקלי הייבט מען אן מיט מער מיט א רויטע וויין. אקעי. אבער דא. מען הייבט אן, איך וויל אנהייבן מיט די וויין, גרינגערע וויין, איך הייב איך אן מער מיט א ווייסע וויין. אקעי, סאו ווען די קוקסט אויף די וויינס, קודם כל, יעדע זאך, און ספעשעלי אין אונזער וועלט, יו לוק עט סאמוואן, אזוי ווי די זאגסט פריער, יו דזשאדזש אקארדינגלי.
האלב פון די דעסיזשענס, האסט יענעם אנגעקוקט, ער האט געוואקט אזוי, ער גייט די קאר, יענע קאר, יו דזשאדזשינג פיפל. כדי זאגן, איך האב ווייניגער מורא פון א גוי וואס האט צוויי אוירינגלעך, ווי א גוי וואס האט איין אוירינגל. א גוי וואס האט איין אוירינגל איז עלול פאר אסאך ערגער ווי צוויי אוירינגלעך. סאו וואס זאל איך טון? איך זאל עס דרייען? סאו קוק די זאך, קודם כל ווען די קוקסט אגענסט א ווייסע וויין קוקסטו אויף די קאלער, למשל אין א ווייסע וויין דאס איז זייער ווייס, עס איז פעיל ווייס, ס'איז דא מער געל אדער מער ווייס, ס'געט דיך א דיירעקשאן, דאס לכאורה פון ווי ווייס ער איז, דאס איז נישט געווען אין קיין אוק. דאס איז נישט געווען, ס'האט נישט פארמענטעד אין קיין אויג, און נישט גע'עידזשט אין קיין אויג, ווייל ס'איז ממש פריש, פעיל ווייס. דאס הייסט א יונגע וויין? דאס איז א יונגע וויין.
אקעי, סאו וואס דארף איך יעצט טון? שמעקסט אים, די שאלה איז וואס דו שמעקסט, ווען די, אגעין, יו העוו טו גאו אינטו, ווי מען זאגט, א אפענע קענוואס, א בלענק קענוואס, וואו דו גייסט זיך יעצט זעצן, איז דו דארפסט אנהייבן, דיין קאפ זאל אנהייבן גיין.

אקעי, דו שמעקסט, איך בין דזשאסט גאנא גיוו יו א ליטעל דירעקשאן, אקעי? דו שמעקסט, ס'קען שמעקן פרוט, קען שמעקן פלאוערס, קען שמעקן ספייס, קען שמעקן, ס'איז דא אלע דיפרענט טינגס ווען דו שמעקסט, ס'איז נישט אה איך זוך עפעס, ס'קען זיין מאר אין די ווארלד אוו פרוט. ספייסעס. שמעקט נישט די ווילד אויף פרוט. אקעי. כ'שמעק דעפענעטלי מער אין די פלאוער געגנט, דעטס וואט איי טינק. אקעי, סאו איך האב עס געשמעקט, דעטס האו איי גאט טו די טינג, פארדעם האב איך דאך געזאגט פלאוערס, ביזקאזס איי סמעל פלאוערס, איי דאנט פיק אפ מאטש פרוט, איי פיק אפ מאר, פרעגסט מיך פלאוערס, זוך די דזשעזמין איז די ערשטע זאך דער קען איך ווייסט וויאזוי דזשעזמין שמעקט? וואס איז דאס א אנדערע באטל? דאס איז א אנדערע באטל. אנדערע וויין. זענען ביידע די זעלבע, ביידע שענען בלאנק, ביידע די זעלבע טרויבן. נאר וואס דען?
די עטס ס'איז געמאכט אנדערש. איינס איז געמאכט, כ'על דיך לאזן טעיסטן, כ'על דיך לאזן זאגן אליינס די טעיסט, באט שמעק עס. זאג מיר צו די שמעקסט אנדערש דא. שור. דא שמעקסטו שוין וואס? דא שמעקסטו שוין יא פרוכט.
דו שמעקסט נישט דא, דו דארפסט זיין שטיל, שאט אפ. ס'האט דעפענעטלי אביסל א טיפערע גראך, איטס נאט עז, איך וואלט געזאגט. מיורד. נישט מיורד, מיורד איז נישט די ווארט. יו עווער הערד ווען דו גייסט ארויס אין ניו יארק סיטי, אה, ס'רעגנט, און די גארבעדזש טראק גייט אפאר אריבער, סאו יו העוו די דעמפנעס אוו די סיטי, פלאס די גארביטש טראק איט פראדוסעס א ווערי ספעסיפיק סמעל. יו רימעמבער די טיים ענד די מאמענט אוו דער פעסינג? אקעי. סאו דאס וואלט איך יא געזאגט אז ס'שמעקט אביסל מער פרוכטיג, נאט אווערוועלמינגלי באט טיפער, ס'נישט. הונדרעט פראצענט.
אקעי יעצט.
אקעי יעצט לאמיר טעסטן.
אט דאס די ערשטע קודם, ביי מיר איז דאס לויט די נאז, לויט ווי ס'האט צושמעקט דאס איז די ערשטע. וואס דארף מען טון? מ'דארף עס םםם.
סאו לייגסט אריין וויין וואס דו טוסט איז האלטסט די וויין אין די מויל און ברענגסט אריין לופט, די וויין אזוי ווי דו האסט געזאגט פריער א בעיבי באט עס דארף זיך אויסלופטערן אז זאלסט טעיסטן די גאנצע זאך.
סאו יעצט אל בי אנעסט מיט ענק חברה, איך האב עס געשמעקט, איך האב געשמעקט פלאוערס, איך בין נישט געווען ספעסיפיק, איך בין נישט קאמפליקעיטעד ווייל איך האב נישט קיין מושג וואס איך דארף שמעקן, מ'האט געשמעקט א סערטען גראדקייט, יעצט אז איך האב עס געטעיסט געט ער עס טאקע זייער א לייכטע, כ'ווייס נישט ווי זאלסט עס רופן, באט

האבן גערעדט נעכטן ס'איז דא עסיד, דאס איז א ברייטער, ס'איז מער פריש, מער עסיד, ס'געט דיך די סאוער בעלט, סאוער עסיד, ס'איז האט אביסל מער אזוי ווי גרעיפ פוד לעמאנס אביסל, דאס וואס איך טעיסט. אקעי, וואס האסטו געטעיסט? איך האב נישט געזאגט קיין ווארט גרעיפ פרוט, באט שענען בלאנק, עניבאדי וואס האט מיך שוין געהערט רעדן פריער, וואס ווייסט ווען איך רעד פון די שענען בלאנק רעד איך פון גרעיפ פרוט. ריעלי?

פארוואס קומט אריין די לוק, די סמעל, וויאזוי ארבעט דאס? סאו ס'האט צוויי זאכן, ס'איז אזוי ווי מ'האט גערעדט פון די רבונו של עולם האט געמאכט אין די טרויבן, אז די טרויבן גיבט זיך ארויס אין די אלע וועגן פון די די אלע מינע טעמים, שמעקן, די אלע זאכן וואס איז אין טרויבן, יעדע טרויב, יעדע געגנט, אלע זאכן גיבט זיך עס ארויס אנדערש, אזוי ווי כ'האב געזאגט נעכטן עס איז להבדיל אזוי ווי די מויל, אבער האט ס'האט אויך אסאך צו טון מיט די סטייל וויאזוי די וויין פון די וויין מאכער וויאזוי ער האט געמאכט, פארוואס ווייל די טרויבן וואקסן אין די זעלבע ווינגערד.
ס'איז די זעלבע טרויב, ס'איז שענען בלאנק, ס'זאל וואקסן אין די זעלבע וויניארד. דאס האט ער געקאכט מיט איין רעסעפי, און דאס האט ער געקאכט אזוי ווי די סלאו, דאס האט ער געלאזט אביסל זיסליך, דאס האט ער געלאזט אינגאנצן אויסגעיורן, דאס האט ער געלאזט קריספ, קלין. סאו באטאם ליין חברה, איך האב נישט געהאט קיין אהנונג וואס איך גיי טעיסטן, יא אבוויעסלי כ'האב געקוקט אויף די קאלער, כ'האב נישט עקספעקטעד צו עסן טשעריס אדער צו עסן פאטעיטא טשיפ, כ'האב עקספעקטעד א לייכטערע טייפ אוו טעיסט בקאוז פאר די קאלער. די שמעק, כ'האב עס געשמעקט נאכדעם, ער האט מיך געטרייט אביסל צו מעניפיולעיטן באט כ'האב טאקע געשמעקט אביסל, כ'האב קודם געזאגט אושען ווייל כ'האב נישט געקענט פלעיסן, זייער א לייכטע גערוך, און ער טאקע גיווס יו א ליטל ביט פון א לייערע זאך. דעיס האט געשמעקט אביסל טיפער, ס'האט געשמעקט אזוי ווי אין דיין מח, די וועסט ווי, האסט שוין אמאל געזען מיוזיק וויאזוי ס'ארבעט, די ליינס, יא? אדער אזוי ווי א הארט ביעט. סאו, דעיס איז קלענער, איים טאלקינג אין די סמעל, כ'ווייס נישט צו כאפסט וואס איך וויל. נאכדעם איז דא אזא, דעיס האב איך געשמעקט, און אביסל מער, אין ענגליש דעירס א ווארד girth.